Serata tajba minn hawn ftit ieħor ser nibda Prime Time tal-lejla. Llejla ser nospita lil Neil Camilleri, ċeramist li bħalissa għaddej bl-istudji tiegħu fl-Ingilterra. Ix-xogħol li jikkrea Neil, l-arti tiegħu hija unika. Fil-fatt la taraw ix-xogħlijiet tiegħu llejla żgur ser tibqgħu impressjonati. Neil dejjem jagħżel li jkun sostenibbli meta jaħdem iċ-ċeramika u bħalissa għaddej bi studju dwar it-tafal Malti. Niltaqgħu ma' Neil minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
We are Cosmopolitan Developments.
Total Tools Malta.
Ommima, nutrienti u konvenjenti.
Serata tajba u nilqagħkom għall-prime time tal-lejla. Illejla ser nospita artist li twieled l-Imġarr, ġej minn familja ta' sajjieda u huwa l-ewwel artist tal-familja. Nilqa' miegħi liċ-ċeramist Neil Camilleri. Nilqek għas-serata ta' Prime Time Neil, grazzi talli aċċettajt l-istedina. Ilqajtek bil-music ta' Miley Cyrus. Għax qaluli li d-diska favorita tiegħek, veru? Ejja, ftitribna ħafna ħana. Imma togħġbok Miley Cyrus jew id-diska? Miley Cyrus u ħana Montana. Ah, mela tnej li huma tal-ġenerazzjoni tiegħek dik. Tista' takkomoda ruħek jien ħanħu posti wara it-typewriter tiegħi, tradizzjoni ta' prime time li nirreġistra l-mistidna kollha. Ħan irreġistra lilek isem u kunjom. Neil Camilleri.
Neil Camilleri. Neqe għale. Data tat-twelid? 20 ta' Novembru 1999. Ħmistax ilu kellek il-birthday. Awguri. Thank you. Fejn int imwieled?
L-Imġarma.
Pietà. Pietà.
Residenti?
L-Ingilterra u Malta. Bejn l-Ingilterra u bejn Malta. U professjoni? Ċeramista.
Ċeramist. L-ewwel artist tal-familja, Neil? Ija.
Minn meta kont tfal kont taf li tħobb l-arti? I got introduced to art when I was fifteen, sixteen u mbagħad qisni komplejt sibt triqti billi nagħmel noħloq l-arti. U mill-ewwel kont taf li ħa ssir ċeramist jew bdejt tipprova arti differenti? Le, l-ewwel użajt il-materjali kollha, injam, tafal, ġips. u ħafna ħafna diversi u meta kont qed nagħmel workshop ta' clay indunajt li kien hemm xi ħaġa li laqtitni.
The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling. and top sheet treated with aloe vera. All round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads.
Neil, qabel ma nitkellmu fuq ix-xogħol artistiku tiegħek, jien nixtieq nitkellmu naqra dwar l-istudju li qed tagħmel bħalissa fuq it-tafal Malti. Xi skoprejt s'issa fuq it-tafal Malti? Bil-mod il-mod ir-riċerka qed tiela' bil-mod. S'issa indunajt li t-tifel Malti m'għandekx għalfejn, il-blue clay jissejjaħ, m'għandekx għalfejn titfgħulu glaze għax diġà meta taħarqu elf, one thousand degrees, ikun porous mill-ewwel, allura l-ilma jżomm minn ġewwa. U ndunajt li fih ħafna melħ, allura għandek proċess twil biex tarblu u. Neil, x'differenzi hemm bejn it-tafal Malti u t-tafal li tuża l-Ingilterra?
It-tafal Malti qed tipproċessah u t-tafal tal-Ingilterra tixtrih u jkun lest. Issa meta tkun qed tipproċessah ħa tapprezza ħafna u tara kif kif jagħmluh. Issa hemm ħafna diversi ta' tafal. Hemm tafal bħal ta' Malta li jinħaraq ta' elf u 80 degrees u hemm it-tafal stoneware li ssibu ħafna mill-barra li jista' jinħaraq għal 1300 degrees. Meta tgħid it-tafal ta' Malta jrid jiġi pproċessat, x'jiġifieri? Jien ma naħdimx tafal, m'għandix idea x'jiġifieri pproċessat. Għax ma ssibx tixtri tafal ta' Malta, irid ikollek permess biex tieħu li ħadt bħalissa biex nagħmel riċerka fuqu.
Neil, waqt li bdejt nara Instagram tiegħek, jiena bqajt impressjonat bix-xogħol li tikkrea inti. Fost l-oħrajn, biċċa ta' xogħol li vera impressjonatni hija din il-biċċa ta' xogħol li ħa naraw minn hawn ftit ieħor, li huma tliet saqaj b'ċeramika bajda. Ħa nibdew minn, x'ispirak biex tikkrea din il-biċċa xogħol tal-arti?
L-għamara, għamara li kienet tintuża ħafna fil-Victorian era. Imma l-iktar ħaġa li kienet laqtitni hija s-saqajn, għedt Salayim Pho, li kont nara ħafna meta kont żgħir. Meta kont żgħir, kont dejjem tistaħba taħt is-sufan tan-nanna u s-saqajk kienu jaffaxxinawk tas-sufan. Ija, kont ngħid, ah jimxu.
Neil, Ċeramika bħal dik, qed narawha f'forma ta' siġġu, biċċa għamara, tkun tiflaħ il-piż.
Ma ħloqtiex biex tkun għamara, l-idea kienet li tkun minn għamara, ħloqtha biex tkun struttura, imma eħe, ppruvajt npoġġiena u xi ħadd ieħor li kellu 75 kilos poġġa wkoll u it was stable. Sa 75 kilos kienet għadha safe. Eħe, eħe, eħe. Tagħmilhom naqa' disclaimer magħha biex ma jpoġġux minn ikun iktar. Do not shift.
Neil, biċċa xogħol oħra li għoġbitni ħafna minn tiegħek huma dawk in-nemel taċ-ċeramika li kkrejajt. Dak kien proġett li huwa bbażat fuq xogħlijiet differenti, kif ħadem? Dak il-proġett kien, kellna proġett l-iskola fuq biex nagħmlu tiling għall-NHS biex issir seba' diversi sptarijiet. Kulħadd għamel madum, imma jien ridt nimxi n-naħa tiegħi u allura għamilt kontra l-oppost u għamilt dawn in-nemel żgħar għax Kemm marrejt during the Covid u. Għax fil-fatt hu kien proġett li kien ibbażat fuq kommemorazzjoni kif ukoll biex jagħti ġieh lill-ħaddiema kollha ta' Covid tal-NHS. Inti għażilt in-nemel għax jaħdmu. Kollha flimkien.
Kollha flimkien. Stajt tagħżel in-naħal imma wkoll. Iva, imma n-nemel għoġbitni ħafna iktar l-idea għax tipo Meta n-nies ħa jarawha ħa jifhmu mill-ewwel. Ara fejn in-naħal. In-naħal in-nies ma jaħsbux fuqha, imma n-nemel hija it's a colonization qisha. U jien l-iktar ħaġa li impressjonatni huma s-saqajk kemm huma interessanti ta' dawk ta' dawk in-nemel. Neil, rajt vidjow fuq Instagram tiegħek fejn bdejt tkisser iċ-ċeramika. Eh. Xi bdejt tagħmel? Bdejt Ok, mela kelli iċ-ċeramika li ma bdejtx nuża matul is-sena sħiħa. Kissirthom u farrakthom biex jiġu qishom particles żgħar. Biex imbagħad nużahom biex niweġġeħ ħaġa fit-tafal. Biex prattikament inti terġa' t-tafal li jkollok jikber qed nassumi u x'hekk dik il-bit-trab li jkollok li tkun tħannt u ovvjament tkun qiegħed terġa' tuża dak it-tafal li ma tixtieqx iżżomm iktar. U mbagħad x'għamilt bihom?
S'issa għadni m'għamiltx struttura biha, imma xtaqt nagħmel kollezzjoni lil oħti għax ħa timmovja ġo appartament u xtaqt nagħmilha home set.
Il-platti ma tantx huma ħbieb tiegħek biex tikkrejahom? Le. Imma għax oħtok vera persuna speċjali għalik għamilt naqra eċċezzjoni żgħira. Nesperimenti. Għamiltilha eċċezzjoni żgħira biex tħoss iktar speċjali u li għamilthom għaliha. U rnexxielek tikkrea affarijiet?
Kienet naqa' ħarx għax eh, meta tkissru jiġi suħġiex fidejk, imma
Hemmhekk rajna kreazzjonijiet li kienu ta' kulur blu. Jirnexxielek tibdel il-kulur jew ladarba kien blu ċ-ċeramika trid tiqpa' blu mbagħad? Tista' tuża pigments fejn tixtrihom jew tista' tagħmilhom inti imma diffiċli biex tagħmilhom. Imma tista' tixtrihom u mbagħad iddaħħalhom ġo tafal abjad u l-kulur jinbidel, imma ovvjament għandek proċess twil. Għalhekk allura bdejt infaddal, ejja ngħidu nfaddal bil-mod il-mod tas-sena sħiħa fejn kelli pink, blu, abjad, green. U għaqqadthom kollha f'daqqa.
U hekk tkun tlift il-kulur, naħseb, hux vera, ladarba ħallatt il-kuluri kollha? Jew inti ma ħallathomx, żammejthom separati? Le, la jkunu maħruqin u mbagħad ma jitħalltux sakemm ma jkunx mhux maħruq. Imma għandi platt li ġibt eżempju kif għamilt lil oħti fejn għandek il-blu jidher, għandek l-aħmar jidher, u l-pink qisu ġie off-pink. Batgħu diversi ta' kuluri u għaqqadthom ma' xulxin, qishom hekk ta' one hundred thousand hekk dak tal-sprinkles. Kważi kważi mill-bogħod dik id-dehra jtik, jtik id-dehra li qisha xi ħaġa tal-ħelu b'dawk il-hundred thousands, dawk il-kuluri. Neil, grazzi ħafna talli sibt il-ħin biex tiġi titkellem miegħi, wisq iktar proset tal-kreazzjonijiet li qed tikkrea, żgur li quddiemek għandek futur eċitanti u żgur li min jaf kemm il-proġett għad irridu nisimgħu u naraw mingħandek. Wisq iktar naraw milli nisimgħu. Għandi ftit rigali żgħar għalik. Fil-fatt, grazzi għal Fior di Vita Bacon, se jirnexxelek tikkrea ħafna togħmiet speċjali għax għandek selezzjoni sabiħa ta' bacon Fior di Vita li meta tikkombinhom ma' ingredjenti differenti toħroġ togħma żgur hekk perfetta kif ukoll grazzi għal Nemnem għalik għandna rigal vera sabiħ, xemgħa aromatika li kull darba li ħa tixgħelha ħa tiftakar fina ta' Prime Time. Kif ukoll grazzi għal Yogi tiegħha titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomiet tajbin għax filgħaxija ser tibda tagħlaq il-ġurnata tirrilassa b'te naturali grazzi għal Yogi Tea. Grazzi u l-komplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom ibqgħu hemmhekk għax ħa mmorru nilagħbu kontra 30 sekonda minn hawn u ftit ieħor. Nieqfu għal ftit pariri kummerċjali żgħar.
Għandek imnieħrek imblukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok rih jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.

Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b-97 biċċa għodda għal prezz ta' 270 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' soppa b'ommimha, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommimha. Soup so good, everybody wants some. The perfect gift this Christmas. Hansa.

Hej, int, għandi aħbar tajba lik. Iftaħ widnejk sow, għax ma tistax ma tattendix. Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, għall-ewwel darba, se jittrasforma l-Park tas-Salina Villaġġ maġiku tal-Milied u b'tema ambjentali bl-isem Christmas in the Park. L-għan ta' dan l-avveniment huwa li apparti milli tkun esperjenza divertenti għall-familja kollha, dan il-villaġġ għandu l-mira li jippromwovi prattiċi favur l-ambjent matul dan il-perjodu tal-festi. Christmas in the Park huwa avveniment b'xejn għall-familja kollha biex tinħoloq esperjenza indimentikabbli f'dan iż-żmien hekk sabiħ tal-Milied. Id-divertiment ser ikun għall-familja kollha għax fil-fatt ser ikun hemm attivitajiet edukattivi għat-tfal biex isiru jafu iktar dwar snajja' sostenibbli, logħob tradizzjonali, imbagħad ħa jkun hemm il-palk prinċipali b'kantanti stabbiliti, spettakli għaddejjin li l-kbar żgur ser jieħdu gost bihom. Ser ikun hemm ukoll foresta maġika. Iva, smajtu tajjeb! Parti mill-Park tas-Salina ser jiġi trasformat f'foresta maġika. Ma jistax jonqos li tiltaqgħu ma' Santa Claus fit-tinda tiegħu u tieħdu l-opportunità li tgħidu kelma jew tnejn. Fi Christmas in the Park ħa ssibu ħafna tomiet tajbin, mal-dwajn, hot chocolate, mince pies u anki tomiet tradizzjonali Maltin tal-Milied bħall-imbuljuta tal-qastan. Aħjar nieqaf għax ħa jaqbadni l-ġuħ. Fil-Park tas-Salina ħa ssib ukoll passaġġ imdawwal tal-Milied. fejn ser ikun hemm diversi speċi ta' annimali fejn wieħed jista' jsir jaf aktar dwar il-fkieren tal-baħar, orsijiet polari, pengwini u ħafna aktar. Esperjenza maġika li wieħed żgur m'għandux jitlef. Ħa jkollkom ukoll l-opportunità li tiltaqgħu ma' karattri divertenti meta żżuru dan il-villaġġ bejnietna. Ħa jkun hemm Frosty the Snowman u Rudolf, iċ-ċerfa ta' mniħru aħmar. Ma tistgħux titilfuha din l-opportunità! Christmas in the Park. fil-Park tas-Salina bejn il-Ħamis 8 u l-Ħadd 18 ta' Diċembru. Niltaqgħu!
Qabel ma nilgħbu kontra 30 sekonda nfakkrukom li aħna hawn Camilleri Catering nixtiequ li jkollkom festi tal-Milied mill-isbaħ intom u l-familja tagħkom, festi memurabbli u fil-fatt Camilleri Catering għandu kompetizzjoni għalikom li jekk toħorġu rebbieħa ħa jipprovdilkom l-ikel għall-festin li ser torganizzaw dan il-Milied għall-familja tagħkom. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni li għandna flimkien ma' Camilleri Catering tridu tgħidulna għalfejn intom għandkom tkunu il-familja rebbieħa. Agħmlu kuntatt miegħi permezz ta' Facebook jew inkella Instagram owenbonnici.tv, irrakkuntawli għalfejn għandkom tkunu intom ir-rebbieħa u jekk dak ir-rakkont b'mod elettroniku jintgħażel bħala r-rakkont rebbieħ, Intom grazzi għal Camilleri Catering ħa tgawdu festin mill-isbaħ dan il-Milied. Grazzi lil Camilleri Catering għal sapport tagħhom lejn din il-produzzjoni. Issa, wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Ir-regoli ta' kontra 30 sekonda drajtuhom, ħames risposti tajbin ifissru rebħ tal-jackpot tagħna. Jekk ma jaslux il-ħames risposti tajbin, il-jackpot jieqaf hawnhekk għat-telefonata li jmiss. Is-serata t-tajba minn hemm? Noel.
Noel, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? Numru tlieta jekk jogħġbok. Is-sett numru tlieta, Noel, bl-għażla tiegħek u bis-sett numru tlieta l-jackpot ser jiżdied bi ħmistax-il ewro. Valur pożittiv? Pass tajjeb, il-pass li jmiss, ħames risposti tajbin, ħalli tieħu l-jackpot id-dar. It-30 sekonda tiegħek telqu issa, awguri!
Three, two, one. Min hu l-poeta nazzjonali Malti? Munkan.
Proset.
X'nazzjonalità kien l-astronomu Galileo Galilei?
Franċiż. Ħażina.
Fil-kalendarju zodijaku kemm il-sinjal insibu? Pass. Ix-xjenzat Albert Einstein rebaħ Premju Nobel, veru jew falz? Falz. Kelli ħmistax-il ċinturin u xtrajt seba' oħra, kemm għandi b'kollox? Pass. Waslet risposta waħda tajba biss u għalhekk il-jackpot jieqpa hawnhekk. Minn għandek rrid nisma' li b'kollox issa għandi 22 ċintorin, minn għandek rrid nisma' li veru Albert Einstein rebaħ il-Premju Nobel, fil-fatt rebħu fil-fiżika, U minn għandek ukoll irrid nisma' li fil-kalendarju żodijaku b'kollox hemm tnax il simbolu. Galileo Galilei kien Taljan u r-risposta t-tajba li tajtni kienet li l-poeta nazzjonali Malti huwa Dun Karm Psaila. Il-jackpot jieqfa hawnhekk, ħa nkomplu nilgħabu kontra 30 sekonda fil-ġranet li ġejjin. Irreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom permezz ta' SMS fuq in-numru 50612100. Grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Nawguralkom il-Lejl it-Tajjeb u grazzi talli kontu miegħi. Saħħa.

Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live.
Total Tools Malta.
Ommima, nutrienti u konvenjenti.